Hemmäňize salam dostlar, Habarsyz galma gepleşigimiziň bir ýüz elli birinji bölümine hoş geldiňiz. Pikirimçe köpüňiz geň galdy, sebäbi Habarsyz galmanyň alyp baryjysy men boldum. Aslynda siziň üçin Habarsyz galmada mediatymyda bir üýtgeşik edeli diýdik, şo sebäpden alyp baryjy men boldum. Bilşiňize görä Gül gyzymyz Antalýada, Antalýadan gelýänçä bir üýtgeşiklikräk döredeli diýdik we Bir aýyň dowamynda, dört hepdäň dowamynda Stambuldaky blogerlarymyzdan alyp baryjy etjek bolýarys. Pikirimiz, ideýamyz bar. Siziň pikiriňizçe, siziň isleýäniňiz, siziň fawori blogerlaryňyzdan Stambulda, türkdäkilerden teswirlerde belläň, pylany alyp barsyn, pylany alyp barsyn diýip, biz şoňa görä, indiki, öňümizdäki aýa görä, hepdede bir blogeri myhman edip, habarsalma gepleşigini alyp bardyrys. Dostlar, iň gowy täzeliklerimiziň biri, iň gowy täzeliklerimiz bilen başlalyk, geçen hepdeden bu hepdä çeli, ýagny geçen bölümden bu bölüme çeli eýýäm üç ýüz agzadan köpelişdik, ýagny üç ýüzden geçdi, bir bir hepdäň dowamyna aktiwnyş şu temp bilen dowam etsin, hawa, ýaňky diýşim ýaly laýk, Teswir ýadyňyzdan çykaraňzok edil Döwranyň diýişi ýaly bir gyzyl düwmejik bolsa sizde şo gyzyl bolmaly däl ýagny podpisatsia knopka podpisatsia düwmejigine basalyň janjanaza basalyň siz näçe aktiw bolsaňyz biz şonça höwesli bolýas we täzeliklerimize başlaýas.

Media TM-da introny aýdýan dostumyz Bam Bam Music täzeje klip hödürledi. Bu klibiň ssenariýasy diýseň bir ýürege ýakyn, manyly bir ssenariýa hemäňize maslahat edip biläýjek bir aýdymlarymyň, kliplerimiň biri. We klipde reklamanyň integrasiýasy-da üýtgeşje edilipdir, berekella oglumdyr.

Indi gelýas dostlar meniň iň gowy görýän şakajyklarymyň biri tesvirlerde ýazyň haýsy şakajyk? Elbetde halk aýdym time men halk aýdymlary gowy görýän Çary Allaberdiýew bilen başlaýar.
Jan däl-ow jahan şyda, Jan däl-ow jahan şyda, Mundan ne bolar peýda, Ýitedi-a.

Dostlar meň pikrimçe üns berensiňiz bölümiň daşynda bölümiň obložkasynda aýdymçylar betinden tans edýär diýip durandyr. Sebäbi aýdymçylar hakykatdan hem bet tans edýär. Berekella. Maşallah. Indi gelýäs MP üç şakajygyna hip hop dünýäsi bilen başlaýas Abdy daýy Abdy daýy alty aýdan bäri täzeli ködürlänokdy Abdy daýy iň içden. Aňyrdan iň içden Aňyrdan iň düýpden Geler meniň tans edesim Geler meniň hiňlenesim Aňyrdan iň içden Aňyrdan iň düýpden Geler meniň uçasym Raketaly uçasym.

Indiki iň püç aýdymymyz Hajy Ýazmämmedowdan Ýürek ýanyp. Bakanda gara gözleri doňup durun nyşany men müň aşygyň söýgüi kün gerdenimde daşany men bu halyma seret razy bola ýürek ýanyp dur. Ýene bir iň püç täzeligi Hemra Rejepowdan.

Youtube täzeliklerine dostlar eýýäm köpüňiz görensiňizem birden görmedikler bar bolsa diýip aýdýan Durala gepleşiginiň ikinji sany çykdy Gülçynar Täç ýagny Sadylja Gül myhman boldy gepleşigi görmedikleriňiz bar bolsa birden şu ýerden geçip görüp bilersiňiz gepleşik gowy boldy meň pikirimçe. Ýöne tik tok mysal üçin instagrama ýutuba oňa başga platformalara garaň tik tokda aňsatjakmy. Tik tokda ýok indi instagramda-da başarýar bölek meselem. Düşündim sen haçan açdyň. Men aslynda iki ýyl mundan öň giripdim. Ýöne diňe Gülçynar Täçde giren boldum. Diňe orsça ýöretýärdim. Ýutuba degişli ýene bir täzelikleriň birini aýdaýyn. Eger nesip bolsa bolsa Döwletjan Ýagşymyradow bilen tak bir interwýu, iki, üç, üç sany eýýäm gepleşigimiz bar Döwretjan bilen. Dörünji gepleşigimiz bolmagy mümkin. Bu gepleşikde ýüz-ýüze, ýagny Döwletjan bilen ýüz-ýüze oturyp gepleşeris. Nesip bolsa bu dörünji gün däl inniki dörünji güne ýetişsek elbetde gepleşik bolsa. Indi gelýäs iň gowy şahajyklaryň biri pikirimçe bu şahajygy bizem gowy görýäs sizem gowy görýäňiz pikirimçe hemme kimem gowy görýär bu şahajygy sebäbi bu şahajyk bize nostalgiýa duýgusyny döredýär ýagny könelere ýatladýar halypa Atabaý Çarygulyýew Mährijemal

Indi gelýäs pikirimçe siziň iň gowy görýän şahajyklaryňyzyň biri teswirleri okaly şahajygy birinji teswir ýazyp baýrak gazanan dostumyz Tm kanal. Media tm udaçi Döwletjan ýeňiş bilen gutlaýan diýipdir. Sag bol bize instagramdan ýazyp baýragyňy alyp bilersiň. Bärde ýene bir zat aýdaýyn dostlar bu bölüme kim bir gyzykly bir adamlary güldürip biläýjek ýagny şutka şekilinde gowy bir teswir ýazsa şoňa indiki bölümi menden ýene bir baýrak bolýar ýagny indiki bölümi iki sany baýragymyz bolýar. Ýene bir teswirimizde Muhammet Aly Döwletjan ýeňiş bilen gutlaýan höwür köp bolsun ýeňişleriň diýipdir. Pikirimçe Döwletjanyň adyndan men sag bolsun aýdýan, dogry diýýäň. Dostlar indiki teswirimizde eýýäm birnäçe bölümden bäri yzly yzyna teswir ýazyp köp laýk alýan dostumyz Kemal Bäşimow. Kemal Bäşimow meň pikirimçe köpiňiz eýýäm tanaýandyrm sebäbi her bölümde teswir ýazýa we teswiri laýk köp alýa. Kimiň teswiri köp laýk alsa şol hem okalýar bilşiňize görä. Salam aleýkum Döwran benim ýazdygym ýorumlarymy çok güzel anlaýyp okuýosun afferin Gül bazen zorlanýo benim ýorumymy okamakda diýo elbetde Gül ýa türkçe okap bilýär ýada türkmençe okap bilýär şo sebäpden bolup biler a Kemal dostumyz ýagny azeri türkçesinde ýazýar ýagny azerbaýjan dilinde sag bol Kemal. Altyn ýulduz şeýle diýipdir, Mejitimi her hepde täzeliklere garaşýarys, işiňizde mundan beýläk üstünlikler arzuw edýärin diýipdir. Altyn ýulduz, köp sag bol, minnetdar. Indiki teswirde Döwlet Öwezow şeýle diýipdir, On bir ýyl rus dilini okap, bir gram rus dilini bilemok. Bäş gün Kurluş Osmany gördüm welin türkde doglan ýaly gürleýän diýipdir. Bu Döwrana namög edipdir öýdýän. Aslynda dogry diýýäň rus dili kyn bir dil. Türk dilini çalt öwrenýänimiziň sebäbi biziň kök dilimiziň köki bir, biziň aslymyz bir hemmämizem oguz halkyndan ýagny seljuklardan gelýäs şoň üçin. Geldimyrat Garlyýew şeýle diýipdir, Haýyş aýdarmysyňyz Roliňiziň başyndaky Habarsyz galma aýdymyny kim aýdýar? Habarsyz galma aýdymynyň introsyndaky aýdymy aýdýan oglan Bam, ýagny Bam Music we gyzyň sesem Gülälek Gulmyradowa. Ikisine-de minnetdar. Dostlar, şeýlelik bilen bölümiziň, ýagny gepleşigimiziň ahyryna geldik. Gepleşigi halansyňyz diýip menem umyt edýän we

Täzelik täze klipleri bilen başlaýas. Indi täze klip bilen başlaýas. Sizin aýdymyň ady näme? Görmedik bolmaý. Indiki täzeje klibimiz dur diýen bir aýdym klip hödürläpdir. Şo klibi görmek üçin ssylkalar ýalňyş boldy. Adym Dakaý. Tak adymy ýene ýalňyş aýtdym. Taým ady ýadymdan çykdy. Çary Allaberdiýew. Dostlar üns beren bolsaňyz bu gezek yşyk ýagny swiet sag tarapdan sebäbi meniň raboçi tarabym diýeli orsça aýdaýyn sag tarap sag tarapdan swiet maňa has meň ýüzümiň çirçožyny has owadan görkezýär şoň üçin swiet sag tarapdan goýduk we pikirimçe bu bölümde sahna arkasy az bolar sebäbi ir bilen zapisede otyrys daňdan turup sizi habarsyz galma siz gal Goýmalyň diýip, size täzelikleri ýetirelim diýip irlenip durduk zapis ýa otuz günüň dowamynda-da täzelikler çykar nesip bolsa. Maşallah. Meň pikirimçe maksimum şekilde kak ýo tam. Zadyň sahna arkasy az bolar sebäbi men köp ýalňyşamok elbetde. We men azjyk serýoznyý kän bir Döwran ýalak bir hezil edip şutka edip ýagny gülüp durup bilemok.